Oňa seredeniňde ýüzüňde ýylgyryş alamatlary döreýär. Ol hatda käýäp oturanam bolsa, ýylgyranyň ýa-da güleniň duýman galýaň. Ömrüni mähriban halkymyza gülki paýlamagy bagyş eden Türkmenistanyň halk artisti Orazgül Abbasowa bizde myhmançylykda. Orazgül eje, ilki bilen çakylygymyzy kabul edip geleniňiz üçin sag bolsun aýdýas, janyňyz sag bolsun, ömrüňiz uzak bolsun. Gülki paýlap ýadamaň. Sag boluň, Taňryýalkasyn, sylap-hormatlap çagyranyňyza Taňryýalkasyn, ýatlanyňyza Taňryýalkasyn. Menem birazjyk Galkyndym. Tüweleme, meni ýatdan çykarmandyr-ow, Merdan jan diýip, begenip-begenip geldim. Sag boluň, minnetdar.
Tüweleme, özüňizem şu gün hakyky ýalpyl bolup ýalpyllap gelipsiňiz. Janyňyz sag bolsun. Neme, Orazgül eje, ýaş görünmekligiň syry nämede?
Ony Derrew aýdaýsamykam ony. Ýa gizlinmi? Ýok, gizlin saklaýan men ony. Hemmä aýdyp ýöremok diýýäňmi? Ýok, hemmä aýtsaň hemmekiş onsoň ýaş görnüp, menden owadan görünseler nädeýin men oňa.
Belki illeşsemiziň bilesi gelýändir, eger mümkin bolsa. Umuman meň düşünişim boýunçara ýaş görünmek, mysal üçin, Eden işiň jüpüne düşse, oňa-da guwanýaň, begenýäň. Gaýgy-hesretden daşrak bolýaň. Onsoň ýaşarýaň-da. Gaýgylansaň näme, ýüzüňe ýygyrty düşýär. Hawa. Ýene köp zatlary, umuman, köp zatlary pikir edýäň-dä. Umuman şadyýan geçsin. Hawa, ana şonda ýüzüňe ýygyrdym düşenok. Hawa. Janyňam sag bolýa, ömrüňem uzak bolýa. Hawa, janyňyz sag bolsun, işiňizde-de üstünlik arzuw edýäs. Orazgül eje, aktýorçylyk sungatyna nädip geldiňiz? Çagalyk döwründe höwes soldumy ýa-da mekdepde çykyş edýädiňizmi? Nädip şuňa höwes döredi?
Umuman, sungat diýen zat nemäň, käriň özi bir hili adamy özüne çekiji bolýar. Biziň mekdepde okan, okaýan ýyllarymyzda, elli ýedi, elli sekizinji ýyllarda, sekizinji, dokuzynjy klaslarda, elli sekizinji ýylda-da onunjy klasy gutardym. Şo döwürde çeper öwezjeňligiň ýaňy başlan ýyllardy-da. Onsoň her kimem geň görýär, nähili zatga beý? Omat kän düşünemzok, bilemzok. Onsoň biziň gowy ýolbaşçymyz bardy, şol Kaka etrabynda işlämizde, okuwdan soň kluba baryp, Şol ýerde biz bilen işleýärdi, repetisiýa geçýärdi. Onsoň halka hödürleýärdik o zatlary. Onuň halk nähili kabul edip alýar şu zatlary? Olary neme edýärdik, synlaýardyk, görýärdik. Umuman, şo ýyllardan şol Kaka etrabynda Ýakup Ymamkulyýew diýip bir gaty sungata özüni beren adamlaryň biri olam. Ana, şol adam Maňa maslahat berdi, Ýaş döwrümde sen eger-de diýdi bir käbis aýlap aljak bolsaň, şu sungat ugrundan git diýdi. Aktrisa bol diýdi.
Hawa, şo Ýakup Imankulyýewdi. Hawa, şeýdibem şoň aýdan diýenleri bilen onjyny gutardyk. Hawa, soň okuwyna girdik. Ana, şeýdip boluberdik. A şo wagt näçe ýaşyňyzdadyňyz?
Şo wagt näçe elli ýedi elli sekizinji ýylda da indi men On ýedi ýaş töwerek bolýar. Ýaman hytraa sen.
Sen şeýdip meň ýaşymam biljek bolsa iýip dursuň ýaly. Aslynda Oraz bileje. Aslynda Oraz bileje näme size seredeňde Altmyş ýaşly ýa-da altmyş bäş ýaşly diýip bolýar-da, özüm-ä dogrusu şeýle pikir edýärdim. Hawa. Ýöne ýaňy gizlinräk özüňizden. Aý, şondan köp däl, sen dogry pikir edipsiň. Hawa.
Janyňyz sag bolsun. Indi Orazguly eje gowja gyzgynjak çaý öwürtdi. Indi hasam kyn soraglar başlaýar.
Goýsana. Ine, gutuldymka diýdim, kyn zorum indi bak men. Ýok, bu soraglary aslynda üç-dört sanak bolup düzdük-ä muny.
Öňde ýatman bir tetrad edip goýupsyň ony. Orazgül eje, şu sungat studiýasyna, ýagny teatr studiýasyna gelmegiňize kim ýardam berdi? Kaka etrabynda sungata baş goşamda, onunjy klasdan soň, soň biz paýtagtymyza göçüp geldik Kaka etrabyndan. Ondan göçüp gelemizde ýüpekçilik fabrigi bar. Diýme Ostrowskiý köçesinde. Ýöne şu wagt haýsy köçedigi ýadyma düşenok. Şu taýda biz näme işsiz gezip ýörmäli diýip işe durdum şo taý. Hä, ilki gelenizde. Ilki gelen Aşgabada göçüp gelen ýylymyz. Işe duranda-da şo taýda-da çeper höwesjeňligiň kružogy açyldy. Fabrigiň özünde. Ana şoňa gatnaşyp oturdym. Onsoň komisiýa diýip Birhili çeper höwesjeňler kuržogyna gatnaşaňda, çäreler geçirende, zat edende bir seredýäs-ä, ulylar, zatlar, ýa artistler gelip şonda Türkmenistanyň at gazanan artistidi Omat Aman Kömekow diýip. Ana şol gelip görüp, Sen gaty zehinli gyza meňzeýäň, gel sen okuwa gir diýip, maňa maslahat beren Aman Kömek. Onuň şeýdip şo Molnepes teatr gapdalynda üç ýyllyk okuw açyldy. Ana şeýdip şol okuwa girdim men. Tüweleme.
Aktýorçylyk sungatynda näçe ýyl tejribäňiz bar?
Aktýorçylyk ugrunda mysal üçin men onunjyny gutaramda-da şol Kaka etrabynyň Dom kulturasy diýýärdiler-de obat. Medeniýet öýi. Hawa, medeniýet öýi. Ana, şoňa işe aldylar-da meni, şo elli sekizinji ýylda. Hawa. Onuň elli sekizinji ýylda-da neme edip gutaryp gelibem şo fabrige girdim men. A şo elli sekizinji ýyldan bäri-dä hasap edibem näçe ýyl bolýar weli. öýem. Altmyş bir ýyl bolupdyr toýlanaly. Hawa, altmyş bir ýyl bäri sungata, halkyma hyzmat edýän. Tüweleme.
Orazgül eje, tanymallygyňyz, meşhurlygyňyz özüňize päsgel berýärmi?
Ýok, men päsgel berenok dogrymy aýtsam. Sebäbi diýseň, men özümi Şu zatlaryň özi öz borjum diýip hasap edýän-de. Eger-de men şoň üç ýyllyk okuwyny gutaran bolsam, ýene şol ugurda özümi bagş edýän bolsam, näme sorap otyryn? Tanymallygyňyz, meşhurlygyňyz özüňize päsgel berýärmi? Hä, ýok, ýok.
Sebäbi diýseň men özümi meşhur hasap edemok. Şu gezip ýören adamlar nähili bolsa, menem şolaň biri ýaly-da, isin tanyş ýaly. Meni elbetde. Umuman pes göwünli.
Bilemok nähili göwünlidigini. Uly göwünlimi, kiçi göwünlimi, pes göwünlimi. Biz-ä pes göwünli diýip tanaýas bir adamyzy. Hawa, hawa. Mümkin.
Sebäbi diýseň Eger-de şol, Aý, men pylan ýerde telewizora çykdym, pylan zady oýnadym, halk gowy gördi, näme diýip, ondan bärsi bolmany halamok, dogrymy aýtsam. Goňarýaňyz. Hawa, şo, özüň nähili durmuşda bolsaň, şoň ýaly gezip ýörseň gowy-da. Hawa, hawa. Şonda halkam söýýär. Hawa, hawa.
Sizi. Garşy bolmasaň bir boldy-çaý. Arkaýyn, Oraz eje. Ýa diňe çaý içirip julk etdiňiz diýäýmäň. O julka etdim onyňa dogry. Ýa gapdalyndan suwam berelimi? Ýok. Ýele berjegim suw diýäýmäň. Bolýar şol. Myratguly eje, sizi gülküli obrazlaryň üsti bilen tanaýarlar halkymyz. Döreden obrazyňyz Ýalpyl, Toty daýza, Ozzy eje atlaryňyz bilen tanaýarlar. Ýöne Nuryby gelnimi-de bar, ana, şol döreden obrazyňyzyň üsti bilen tanaýarlar. Ýöne Sizi bir hasam ýakyndan tanaýan adamlar size Nina diýip ýüzlenýärler. Indi Nina ady nirden gelip çykdy? Ýa oňam bir taryhy barmy özboluşly? Taryhy bar, ýöne dogrymy aýtsam käbir aýdasyma gelenok ony. Şeýlemi? Hawa, ýöne meň ejem halapdyr şu ady. Nina, Nina diýip nemesler, şolam Nina bolup gitdi. Hä, şeýdibem Nina diýip galdy. Düşnükli. Halypa komik aktýorlardan Kim size has golaý partnýordy? Öz döwürdeşleriňiz. Men teatrda nem edemde, oýnamda, ynha Ýagşymyrat Akyýelow bardy. Ýaman zehinli, gowy aktýor. Ýa Rejep Hojagulyýew bardy. Annamyrat Myradow bardy. Ana, şol aktýorlar bilen oýun etýärdik-de neme, rysýorlama. Onsoň men şonam rugsat berseň aýdaýyn. Aýt, aýt. Hawa, şu bir klasdaşym bardy. Kaka bilen Aşgabat arasynda awtobus sürýärdi. Mekdebi bile gutardyk oň bilen Kaka etrabynda. Onsoň bir sapar näme, boş bolsaň, gidip çagalary ejeň görüp git, gelmä gidýäň-dä. Onsoň şonda gidemde, Şu şopur klasdaşym diýdi, Senden bir haýyştym bar diýdi. Menem näme diýdim ol inim, Şu telewizorda oýnanda diýdi, belli bir är tutsana sen diýdi. Ha näme boldy diýdim ol. Aý diýdi, bir gün oň bilen oýnaýaň, bir gün muň bilen oýnaýaň. Eýle klasdaşym diýdi, meni görende diýdi, Eý, Gutlyjan, o klasdaşyň, Aşgabatdaky artist klasdaşyň ýene äre barypdyr-a diýýärler diýdi. Menem Hany, kime tutaýyn onda diýdim ol. Emeliňi tut diýdi. Şondan soň şu Emeliň ýakasyndan bir ýüwşütlap tutandyr. Sypmarsyň içerik diýip. Ot, otuz ýyl dagy Emelek bilen ähirleri ol sahnada oýnadyk. Tüweleme, ýalpyl bolup. Hawa, ýalpyl bolduk garaz. O Nurbibi geldimi ýa nememi kän zatlar oýnadyk, oň bilen döretdik. Hawa. Hawa, ýakymly ýatlamalar. Men-ä aslynda Orazgül eje

Ýatybermelidir. Ýaý-ýeý, toba, toba, o nähili tapyr-tupur ýatybermeli? Beýle-de bir zat barmy? Bolar-ä şu Gurbanyna!
Biler bolsaňyz, ynsanyň gysga ömrüni uzaldýan uly güýç, ol ukudyr. Aslara!
Oýanman ömrüni uklap geçirmek iň uly sogapdyr. He, seniň şonda aşyk bilen ömrüni uklap, galmaz bolup geçirmeli. Hak söz!
Maksadyň pikiriçe, Aşyklar diýip seň öýüň myzdyrdan bolmaly. Be!
Bizem-ä wagtynda aşyk bolup görüpdik weli, depilýän çägä ýatman.
Oňa näme dymdyň? Soragyň gutardymy? Sorag kän Oraz Güneje. Ýok, soragdan ýadamasaňyz bolýar. Bilenmä jogap bererin, galanam görüber ahtar. Oraz Güneje, sahnada wagtyňyz gülkiňizi tutup, saklanyp bilmedik ýagdaýyňyz boldumy? Indi özüňiz obraz döredip otyrsyňyz, spektaklam gidip dur, birdenem Aktýorlaň biri bir zat diýdi ýa-da öz aýdan zadyňa gülkiň tutdy-da, saklanyp bilmedik ýagdaýyň boldumy? Şu sahnada oýnap otyrkaň bar azy, käwagt dagy etmelem däl ony şo zatlary, oglanlar näme edäý ýa-da güldüräý başga zat diýýän bolýanam, olam ters tarapa öwürýär-de, degişme äheňde bir zat oklap goýberýär-de. Onuň ýöne meň bir häsiýetim bardy, ýöne känä bolanok ol. Ýöne Gülkim tutup, nemese başlasa goýamakdym-da, wagty bilen ony. Şo häsiýet mende-de bar. Şu gülkim tutan wagty biri üstüme gygyryp dursa-da bar-a, şol birhili gülkünç zat aýdyp duran ýaly bolýar-da meň üçin. Aýdaly, Orazgül eje, aýdaly, artist bolmadyk bolsaňyz, haýsy kär saýlardyňyz?
Waý, bilemok-da, artist. Şu soragyňa gaty agyr düşüp otyrda. Başga käri hiç göz öňüne getiribilemok. Elbetde, şu ýaşlygymdan umuman başga işlerem etmäni gowy görerdim-dä men welin, ýöne diňe şu ýoly saýlapdyryn-a ýöne. Bilemokda näme kär diýişlerdimkä. Tikin çatyny ökdediňizä bilýän sebäbi menem baş drama teatryna işlän döwürlem jorabaý örýädiňiz. Aý hemme örmeýän zadym ýok hem hemme zadam örýänne boluň inim ýöne özümem şu wagt pikir edýän näme kär tuturdymkam diýän

Aý sorama şony. Gowy dälmi?
Esasanam häzir.
Häzir ýaman kynlaýar. Ýöne ýolda gidip barýarkam bar-a bir. Ýaşuly görsem-ä dik gerýän. Şeýle. Hawa.
Durmuşda kyn bolan pursatlarda ruhy güýji nirden alýaňyz?
Kyn bolan. Pursatlanma bilemok şu şadyýan güllem köp bolansoň kän kyn bolan pursatlam ýadyma düşenokmy. Indi Orazgül eje özüňiz durmuşda gaharjaňmy?
Aý gaharymy getirip göräý bir gün. Indi gaharyň gelip durka nädip saklaýaňyz gahary?
Dodagymy dişläp saklaýaryn.
Ýaş wagtyňyz.
Kim bilen söýüşdiňiz? Ýok.
Ýok. Ony sorajak däl. Ýaş wagtyňyz öz döwürdeş aktýorlaryňyz bilen häzirki ýaş döwürdeş biziň döwürdeş aktýorlarymyzyň tapawudy barmy? Tapawudy kän.
Orazgül eje, sahnada iň köp oýnan roluňyz haýsy rol? Ine käbir spektaklyň şeýle bir ömri dowamly bolýada. Hawa.
Neme öňe nemedi gelniň gozalyňy diýýädik-dä indi. Men şo taýda Gazan Kakýan gelni oýnaýardym. Sonamyradowa-da Perman bibini enemizi oýnaýardy, gaýynenemizi. Indi. Ötenini öýdýän. Ýok, ýagşy gül. Ony oýnadym. Bir on gün ýa bir hepde bolandyr oýnanyma. Bir hepde boldy. Göni kyrk ýyl.
Tüweleme. Şol oýunda.
Kyrk ýyl bäri. Kyrk ýyl bir oýunda.
Bir oýunda.
Hawa.
Meni birhili öwünmäne halamok, dogrymy aýtsam. Ýa öwünibildimmi? Ýo ol bir öwünmek däl a ýok. Ýo öwünmän kän galamok sen umuman artist diýen adamyny halk öwse gowy. Hawa halk öwse gowy.
Şol oýunda lutf edip şo gelneň birini oýnadym gazaň kakýan gelni. Ýöne soň näme Sonamyradow garrasyň yzyňda ýetişdirmelidä birini. Ýöne Şonda Sonamyradowa siz saýladymy, özi saýlap şu roly Ýok, oýna diýdimi? Sonamyradowa nemedenok, Sonamyradow pahyr neme diýipdir, Fähriýe Alyýewa diýip gowy, talantly artisimiz bardy, şoňa diýipdir. Şo Fähriýe daýzaň özi aýtdy ony maňa. Hawa. Maňa bir zat bolsa, meň yzymy şu alyp gider diýip, diýipdir. Hä, görýäňmi, öňünden aýdypdyr. Meň özüm-ä diýen-agam, şoňa diýipdir, ol Fähriýe daýza diýdi,

Ýerine ýetiren degişmeleňiz-ä tüweleme gaty kän. Ömrüňiziň dowamynda kän degişmeleri ýerine ýetiripsiňiz. Ýerine ýetiren degişmeleň içinde şu wagta çenli häzirem bir gülkiň tutup ýatlaýan degişmeleňiz barmy? Häzirem şony ýatlaňda gülkiň tutýandyr, belki. Ony aýdyp bolanok. Aýdyp bolýanyny aýdaýaly. Köpüsi meň durmuşymda bolup geçen olar. Hakykatdan hem bir sapar şu awtobusa mündim bolynym, maşyna mündim bolyn, ýeri ýok bolyn, biri meniň dik duranymy görüpdi, bir ýaş gyz, Geçiň, geçiň, oturyň diýdi. Onsoň olam ýene şoferyň arkasynda-da şeýleje ýer bar, oturara ýer. Onuň şo taýda-da oturyp bolýar-da. Onuň o taýda görsem başga biri otyr, onuň bu taýdaky gyzam meni görüpdi, dik duranyma ýer berdi maňa. Menem oturdymon ol gyzyl ýananda tormuz berýär-ä durýar-a maşyn. Şeýle bir gowy nurana adam ekeni. Şuň ýaly adamyň bolsa. Dyzlaşyp çyk çaý içip otursaň.

Indi, Orazgül eje, indi şu dörän degişme siziň öz durmuşyňyzda bolanmy ýa-da bir ssenariýasy, awtory zady barmy şu degişmäň? Haýsy degişme?
Şu wagt gören degişmämiz? Şony Annamyrada gürrüň berdim men. Hawa. Öz dostumyz, bile işleşen aktýorymyz. Annamyrat Saparmuhammedow. Hawa, talantly aktýorlaryň biri. Soňy gürrüň berdim-ä, Gel, şuny sahna edip alaýyk, diýdi. Menem nädip diýdim oňa, Aý, indi şeýdis diýip, ýaňky alaýdylar şuny sahna ýaly edip. Eger-de
durmuşy yzyna saradyp bolýan bolsa, nämäni üýtgederdiňiz? Ine, aýdaly, alagada altmyş bäş ýaşyňy gaýdyp berseler, altmyş ýaşyňy gaýdyp berseler ýa-da has joşup on sekiz ýaşyňy gaýdyp berseler?
Aý, on sekiz ýasa diýjekkä, ol inim ýöne elli, altmyş bolsa, hä, gaýdyp beräý diýje diýerdim. Hawa. Näme üçin?
Birhili bar-a, adamyň ýaşy gidiberse, neme-de, bi halkyň öňüne çykmaly-la. Hä? Hawa. Ýaşyň gitiberdigiçe-de az kynrak bolýar-da. Hawa. Şoň üçin meni altmyş ýaş edäý. Men sahnadan gitmäýin. Mydama sahnada bolaýyn. Belki dilegiňiz kabul bolsun. Hawa. Halky azajyk neme höweslendireýin ýene. Hawa, olaryň göresleri gelýär. Ýok, asylam, asylam diýýäňiz-ä meň aňrym uzak ýaşapdyr diýýäňiz. Näçe ýaşapdyr diýdiňiz? Bir ýüz on dokuz.
Ataňyzmy?
Kakamyň kakasy. Kakaň kakasy ataň bolýada? Hawa. Men özüm neme edýädim şoňa, kömek edýädim. Pahyr ýöräbilenokdy. Bir aýagyny şeýdip süýşýärdi-de, bir aýagynam göterip süýşürýärdi. Onda siz bar-a, Orazgül eje, hiç ýaramok zat diýmäň entek. Hudaýa şükür köp-ä.

Ana seň bilen gowy sypdyrman indi seni. Belki Hudaý bir duşsa toý etsem zat etsem. Nesip bolsa. Şu wagta çenli tolgunyp ýatlaýan pursadyňyz? Umuman meň durmuşymda ýene bir gowy täsin bolan zatlaň hormatly mähriban Gahryman Arkadagym meň öýüme myhmançylyga geldi. Ana görýäňmi, ondan uly bagt barmy diýýäňmi? Hawa, bagt ýok ondan uly. Ömri uzak bolsun, jany sag bolsun. Tutýan tutumly işleri, halk bähbitli edýän işleri rowaçlyklara beslensin.
Ine, Orazgül eje soraglarymyz-a şeýdip soňuna geliberdi. Hawa. Ahyry gutardy soraglar. Tüweleme.
Gepleşigimize. Ýene ýazmaly ekeniň-dä.
Ýa ýazalymy ýene? Hä? Ýazalymy?
Aý, bar bolsa ber soragyňy. Ýok, gutardy.
Orazgül eje, gepleşigimize gelip, çakylygymyzy kabul edeniň üçin sag bolsun aýdýas. Janyňyz sag bolsun, işiňiz rowaç bolsun. Şu elmydama ýaş görnüp ýaşaň. Şu edil Güller ýaly owadanlygyňyz hiç wagt ýitmesin. Sag bol Reul.
Sag bol balam. Elmydama gülki paýlaň.
Taňryýalkasyn.
Sylap hormatlap çagyranyňyza Taňryýalkasyn. Siz bile duşanyma begenýän. Şular ýaly işler alyp barýanyňyza begenýän. Biziň ýurdumyz asuda asmanly, Parahat ýurdumyz bar hormatly Gahryman Mähriban Arkadagymyzyň saýasynda işlemek ullu kan bul bagyt. Mähriban ildeşler, hormatly tomaşaçylar, ine şunuň bilen gepleşigimizem ahyrlady. Indiki myhmanymyz kim boljak? Elbetde ony edil şu wagt aýdyp durmaýyn. Indiki gepleşigimizde, indiki sanymyzda